लालन संग चलो हमरी तो तुमको खिलाऊ दधी और चूड़ा बाल बच्चा आ माय बाप के विचारधारा मे दिन प्रतिदिन बीतैत बीतैत बहुत रास दिन बीतैत जतेक जाइ छै विचारधारो मे अल- बदलाव भेल जाइ छै दूरी बनल जाइ छै भोज विश्वविद्यालय छै हाँ। हिनकर ई वाइस चांसलर भेला कहलकै जे प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा हम कहलियै आब एकै नियम एक व्रत ने माँ आ पत संग देखौ रोज सिनेमा नमस्कार प्रणाम हम छी अहाँके मिथिला के बौआ विजय झा और अहाँ सबके स्वागत करै छी अपन सबके अंगना दलान टॉक शो पर और आइ आयल छथिन अपन सबके समाज के एक तरीका से जड़ मानि लियो तऽ इनका सबके स्वागत करै छी बाबा गोर लागै छी अहाँ सबके ढेर सारा आशीर्वाद दैत रहियो आनंद रहू आनंद रहू तऽ बाबा आइ अहाँ सबके बजबै के कारण जे छै से छै कि अपन सबके समाज जे छै से बहुत बदलाव आबि रहल छै समाजमे तऽ एहि चीजसँ सवाल जे छै हमरा सबके जे आइ काल्हिके पूरा जनता पूरा मिथिला जानऽ चाहै छै से सवाल जवाब के लिए अहाँके एलियै अपना सब ई टॉक शो पर हँ कहियौ जखन अहाँ सब तीस चालीस साल पहिले के बात छै जखन अहाँ सब जवान रहियै और आइ के जे युवा पीढ़ी छै ओहिमे कते बदलाव देख रहल छियै अहाँ कोनो बात होइ छै ने एखन हँ ओहिमे किछु ने किछु ओहि पाछू कारण रह- छिपल रहै छै जे लोक नहि बुझै छै युवाके बदलाव भेलै हँ ओहि संगे अभिभावक सिर्फ सेहो बदलाव भेलै बुझलियै ने हूँ, हमरा सब हमसब जे टाइममे युवा रही ताहि टाइममे सारा गाँव समाजके जे बुजुर्ग छलाह ओ हमर अभिभावक छलाह हमर खुद अपन पिते हमर अभिभावक नहि छलाह हम्म, सब रहे सब रहै ओहिसँ की होइ छलै तऽ हम हमसभ आतंकित रहै छलहुँ समाजक केओ बूढ़ा बूढ़ नहि ने आबि रहल छथि या बाजत जे हमरा अरे पकड़ तोरा। लेता तऽ हमरा ओ सजा कऽ सकै छै डर रहे आँखि में हँ लेकिन ओ आब हमरा समाज में नहि रहि गेल डर नहीं छै आबक युवा के हम गलती करैत देखै छियै लेकिन हम ओकरा शासन नहि कऽ सकै छी कह तऽ सकै छी बाबा एखनो लेकिन अहाँ नहि नहि, ओ नहि। वएह बदलाव छै ने समाज में वएह बदलाव छै जे ओहि युवा के जे हम सा- अनुशासित करऽ चाहबै तऽ ओकर जे मुख्य अभिभावक छथिन ओ गाँवमे नहि छथिन हुनकर कहे सुने जे ओ गाम पर घर पर किछु कहऽ जाइ छै तऽ ओ हमरा बात के हुनकर अभिभावक नहि सुनै लए तैयार छनि ओ अपन बच्चे के सही मानै लए तैयार और अहाँ पर छथिन। टूट गेल अब लड़ाई बड़ाई हम- का कल हाँ, यो मैटर पर अब सुनै छी। भाव बच्चा के बदलावक मुख्य कारण एतऽ छै पर मुख्य बिंदु ई भेल आइ काल्हि तऽ सुनै छियै अध्यापको सब नहि डटि डटि सकैए हँ। कुछ टीचर नहि सब नहि पहिले जकाँ आब पहिले तऽ अहाँ सुनै छलियै कि जे केओ बगलवा चचा आबै सएह हरका दे एक बेर हँ, कहै छै "ऐ, हँ। कतऽ जाइ छी आब तऽ नहि डरा पाबि रहल छै किनको। पहिले सच्चे नहि पहिले रहथिन हमरा- केओ रहथिन ने केओ यदि ग्रामीणके देखियै कतहु कोनो बात जे हुए आबि रहलै हँ

आ ई क- ई एहि रोड धऽ कऽ जाइत रहै छलखिन सड़क धऽ कऽ ऊपर दए कऽ आ जौं साँझमे आठ बजे सात बजे नओ बजे तक एतऽ लालटेन नहि जड़ै छल हमरा सबके जे टाइममे पढ़ै के अवस्थामे रही तऽ ई खुद आबि कऽ एहि चीजके स- समीक्षा करै छलाह देखब जे एहि दरवाजा पर बच्चा कतऽ छै एकर लालटेन किया नहि दरवाजा पर जरि रहल यऽ एखन पढ़ाई करे छै कि नहीं करे छै कि नहि करे छै आब ओ बात नहि रहि गेल सही बात छै तऽ पहिले वाला बात आब हँ नहि रहि गेलै ई चीज के लऽ कऽ कि मतलब डर जे छै से डर नामक चीज डर नाम के चीज हटि गेलै पहले जमाना में देखिए कि सब बच्चा जो विद्यार्थी एक साथ हाँ, पढ़ने कर बड़ा हाँ। इच्छुक रहे कि एक साथ मिलके कोनो दलान पर हाँ वो अही सब बाबा सबसे मुंह से सुन रहल छली किनको मुंह से कि एक साथ पढ़े के लेल सब अपन रात में आठ बजे खा पी के आबि जाए सब एक दलान पर आबि के अपन लालटेन हो या दिबिया हो जे पढ़े छली जकरा जे रहै छलै से लऽ कऽ अपन विषय पढ़ाई करे सब साथ में। आब अहाँके पढ़ाइयो जे होइ छै से अलग अलग ई सब घर में हमरा हमरा सबके रा, रात्रि विश्राम करैके घड़ी छल मंदिर पर मंदिर पर घड़ी घंटा भगवान के बजै छलनि तऽ हम सब बुझै छलहुँ आब हमरा सबके छुट्टी टाइम भऽ भेल गेलै आब हमरा सबके छुट्टी हैत हम सब आब भोजन मे जायब हँ आराम करब आराम करब आब तऽ घर घर मोबाइलो मे घड़ी हाथो मे घड़ी तैयो लोक बौआ रहल है टाइम मे कोनो समीक्षे नहि छै आ हम- बाबा टाइम टाइम के कोनो मोजर आब नहि देने छै आब युवक हँ समय के काल काल युवक के जे छै से समय के जे छै से ओहि से ज्ञान होइ छलै ओहि से बुझै छलै हम सब बुझै छलियै इएह जगह छियै जे आठ दस बरख पहिले एहिठाम भोर साँझ दुनू टाइम क्लास चलै छै अतः हँ तो जे दलान में हम सब अखन बात कर रहल छियै ओ दलान पर पहिले पढ़ाई होइ छलै आइ से दस पंद्रह साल पहिले पहिले। हँ। तऽ ई आ बाबा जे इएह चीज से रिलेटेड छै कि अपना सबके तरफ देखै छियै बिहार मे पूरा मिथिला सबमे मतलब बिहारे रीजन हमरा मोस्टली लागैया कि पेरेंट्स जे छै जे मतलब जे मतलब छै परिवार छै पप्पा छै माता छै जे बच्चाके पढ़बऽ चाहै छै ओ अपन जमीन बेचै लए तैयार रहै छै ओ अपन अंग वस्त्र सबटा खाना पीना सब छोड़ि दै छै सिर्फ बच्चाके पढ़बैके लेल पढ़ाइके लेल ओ जमीन तक बेचै लए तैयार छै बच्चा कनि पढ़ि लेलक पहिले बात तऽ सत्तर अस्सी परसेंट बच्चा पढ़ि नहि पाबै छै जते मतलब अपेक्षा रहै छै पेरेंट्सके पढ़तै ओते नहि पढ़ि पाबै छै आ जे कनि मनि पढ़ि लेलक कनि ओ पेरेंट्स के छोड़ के चलि गेल इहो एगो बड़का देखा में अले हैं समाज के लोग तो एहि के ऊपर की सोच रहा छे देखियो एक ऊपर हम सब सोचे छे पढ़ते लिखते जे से के लेल ते बिहार में अहा के ओकरा घर में ओई तरह के फैसिलिटी नहीं छे जे ओ पढ़ लिख के ओ गांव में बैसल रहते ठीक छे तहन तो जेते बाहर बिहारमे जे बैसल रहतै तऽ आखिर ओ पढ़ि कऽ जकरा जकर माय बाप ओकरा पाछू दू लाख चारि लाख पाँच लाख खर्चा केलकै ओ एतय की करतै ओ हमरा सङ्गे जे धान कमेतै गेतै से गुजर हेतै बिल्कुल नहि हेतै ओ हमरा सङ्गे महीष माल चरेतै गेतै से गुजर जेतै नहि जेतै हम्म, तहन तऽ ओहिके लेल ओकरा दुनिया भागऽ पड़तै देखऽ पड़तै बिल्कुल तहन ओ दू पाइ उपार्जन करतै तऽ ओहिसँ की होइ छै ओ जे दू पाइ उपार्जन करऽ के जाइ छै तैसे एम्हर माइयो बाप ओकरा भुला दै छै ओ ओकर समस्या एहन रहै छै जे ओ यदि ओ छोड़ि देतै तऽ ओकर गुजर नहि हेतै आ ओ यदि धेने रहतै माय बापके छोड़ऽ पड़ै छै बिल्कुल तऽ माय बापके साथे लऽ कऽ चलि जाय इहो तऽ एगो भऽ इहो- सकैए नहि ततेक जहन ओकरा कमाइ रहतै तहन ने लऽ कऽ चल जेतै आ एतऽ ओगरबाहि के करतै एहि व्यवस्थामे रहैत रहैत मानसिक विचारधाराक सेहो दूरी बनि जाइ छै बाल बच्चा आ माय बापके विचारधारामे दिन प्रतिदिन बितैत बितैत बहुत रास दिन बितैत जतेक जाइ छै विचारधारोमे बदलाव भेल जाइ छै दूरी बनल जाइ छै माता पिता बाल बच्चामे इहो एगो कारण छै तकरा कम केना कयल जाय इहो तऽ एगो अहाँ सब कोनो अहाँ सबके लागैया कि जेना कऽ सकै छी पॉसिबल देखियौ माय बापके अवस्था जहन अबै छै आ ओ जहन नौकरी करऽ लगै छै धियापुता माय बापके ओतबे दिन बाल बच्चा बुझै छै जे माय बाप छियै जाबत तक ओकर शादी विवाह नहि भेल आ शादी विवाह जाहि दिनसँ ओकरा भऽ जाइ छै तकरा बाद ओ माय बापके माय बाप नहि बुझै छै तऽ से आइसँ नहि छै परम्परासँ उहेसँ भऽ एलै हँ माइयो बाप ओकरा आइ काल्हिक युगमे उएह ज्ञान सीखै छै माता पिता बालकन बोलाबै है उदर भरेसँ ज्ञान सिखाबै जे कोना तोहर पेट भरतौ से गुजार कर ओ जुगाड़ ओकरा देखबै छै तऽ बाल बच्चा जे निकलै छै तो ओकरा जखने स्त्री संग में रहले माय बाप बिसरि गेल अपन बाल बच्चा भेले ऊपर का बाल बच्चा के जो बिसरि गेल आब ओ बूढ़ जे ओ बाल बच्चा भेले से बिसरि गेल जे हम आखिर एलियै कतऽसँ ओ रास्ता ओकरा नहि रहै छै ध्यानमे आ सब चीज नियम छै प्राकृतिक नियम छै सब चीज नीचे मुँह झुकै छै ऊपर नहि उठै छै गाछ में जहन फल लगे छै देखे छै नीचा झुक नीचा जाय छै झुकै छी आँय? तऽ तहिना जहिना हमरा एक ख्याल जे हमर ई बच्चा छी कतेक पढ़ए कतेक ज्ञान होय कतेक आगू बढ़ए ओकरो वएह बात आबि जाइ छै जो अपन बच्चा आब के ओ पढ़ै हमर छै। बच्चा जे छै से आगू बढ़त

अगर तऽ ओ पेरेंट्सो के जिम्मेदारी बनै छै पिताश्री माताश्री के कि हुनका साथ ओ चलि जाथिन ओ घर पर हाथ पैर नहि पकाबे अपन चूल्हा पर या रोटी नहि सेका ओ साथ चलि जाथिन कियाकि हुनको अ, जे बच्चा सबके प्रॉब्लम सेहो समझैके चाही हुनका कियाकि रीजन की छै कि अगर ओ एतऽ गाँव आबि गेलखिन तऽ हुनकर उपार्जन नहि हेतै हुनकर बच्चा सब बढ़िया शिक्षा नहि लऽ पेतै जेना अहाँ अपन बच्चा के शिक्षा देलियै हँ तऽ सबटा मिलल जुलल छै सबटा चीज नहि बाबा हँ बात तऽ उएह छै आ बाबा- माय बाप को मोह नहि ने जाइ छै माया नहि ने हटै छै अपन गामक माइयो बाप के मातो पिता के कर्तव्य बनै छनि जे अपना बाल बच्चा के स्थिति परिस्थिति के हिसाब से कम्प्रोमाइज करथि आ हँ ओ अपना बाल बच्चा के सम्हारैत अपन अपनो जीवन गुजर करैत मार्ग प्रस्त करैत आगू बढ़ैत ओहिमे बालो बच्चा के जे बात छै व्यवस्था छै ताहिमे ओहो सहयोगी रहथुन बिल्कुल बुझलियै तऽ बाबाके कहनाइ बड़ा सिंपल छै साफ छै कि दुनू अपन परिस्थितिके देखियौ आओर ज्यादा से ज्यादा बेहतर करे के कोशिश करी जना कि पिताश्री के कोनो दुख नहीं हुआ माताश्री के दुख नहीं हुआ या माते पिताश्री सोचथिन कि हमर बच्चा के दुख नहीं हुआ तो मिल बैठ कर जे बढ़िया रास्ता छै ओ रास्ता के खोजल जाए और यह छै ने बाबा हाँ हाँ तो ई ई सवाल सब आप करे छै खास अंत एगो बड़ा सवाल रहले हैं अपना सबके तरफ भोज भात का गाम में जते भोज होइए अहाँ के बाबा सब छथिन उनकर जड़ बाबा सब भोज रा- ब- जते चीज होइ छै सबटा बाबे सब बतबै छथिन अखनो

मतलब पूरा नॉलेज छै हिनका जे कते की देल हँ जेतै हँ हँ की अठन्नी केने बाबा छथिन यौ एगो एहिसँ सवाल एगो आयल कि कते बदलाव अहाँ भोज के लऽ कऽ देख रहल छियै समाज मे मतलब कनि दिन पहिले अहाँ चलि जाउ दस साल पहिले अ जेनाकि अपना सब खुदे जइये बनबै के लेल आइ काल्हि हलवइया देख रहल छियै अहाँके हर जगह आबि रहल छै आब एकर कहलहुँ लोकके पहिने तऽ सभसँ पहिने अपनत्व बला भाव हटि गेलै हँ ककरो सही लग बात नहि छै रहलै दोसर बात सभके ई आबि गेलै जे हम हम आब हिनका किए कहबनि हँ हम रुपैआ दऽ कऽ हम बेनीपुरसँ आनि कऽ करा लेब हिनका हम किए कहबनि बिल्कुल लेकिन अखनो जे ओहि भावमे छै लोक जे हम ब्राह्मणक भोजन ब्राह्मण भोजन करब तऽ ब्राह्मणक हाथक बना कऽ ब्राह्मणके खुआएब अखनो होइ छै एहन बात नहि छै अहाँ गाँवमे अखनो ई सब चलै छै लेकिन आब से बात नहि छै आ हम जे आबि गेल छै जे हम ही जे छी से छी हम्म, हम हिनका किया कहबनि ई नहि टोकता हिनका कथी लए टोकबनि ताहि लऽ कऽ हलुआइके जे छै से आवागमन भेल छै ई छियै रुपैआके बदमाश नहि से एतौ सामाजिक सोच मे परिवर्तन के लक्षण छै हाँ हाँ हाँ हाँ आनंद कह देली पहिले छल जे हमरा समाज क लोक आबि कऽ किनको ओतऽ श्राद्धमे भो भोज सामग्री बना कऽ भो भोज उपनयन के रहौ कि तैयारी बाहर करै रहौ? छलाह ओकरा हमसभ बुझै छलहुँ जे सहयोग जे ई अयला हमरा उपकार केला हमरा श्राद्ध जे छै ताहिसँ मुक्ति भेल ई कर्म हम केलहुँ ताहिसँ ई समाज हमरा मुक्त करेलाह आब बुझै छथिन जे जिनका ओतऽ समाज जाइए करै लए आदमी हुनका हीनताक नजरिसँ देखै छथिन हाँ। ओकरा कहै छथिन ई खगल यऽ ई बिलटल यऽ तें खाय के दुआ लए हमरा अबैया। अबैया, खाय लए अबैया तऽ मतलब आब बदलाव एलै ई चीज के लऽ कऽ, बहुत बदलाव भेलै बहुत बदलाव हाँ। बाबा इएह से जुड़ल छै कि अ, बाहर के लोग सब कहे छै कि जे मिथिला में जे भोज होइ छै अपना सबके तरफ से बहुत खाना के वेस्टेज बड़ होइ छै तऽ की ई वेस्टेज छियै या फिर अपना सबके तरफ जे कहल जाइ छै कि पितर के जा रहल छै तऽ ई छियै कि दू बाल्टी नहि फेकेले जाबे तक जा तक कहै छै कि भोज में वाहवाही नहि भेलै तऽ एहन किछु के की एकर बारे में देखियौ एकर बारेमे जे छै अन्न जे छियै से अन्ने दान सबसँ पैघ वस्तु छियै हँ कोनो दान से पैघ अन्नदान के मोजर देल गेलै हम्म, आ श्राद्ध आ कर्म ई सब जे छियै से ई सब फेकैये के वस्तु मे जेना अहाँ घाट पर देखियौ काज कऽ के जल मे प्रवाह करै छै हाँ, ओ तो फेकले जाइ छै ने तहिना कहै छै यदि किछु पात पर नहि फेकेले कुकुर कौआ नहि खेलकै माल जाल नहि खेलकै तऽ ओ भोज भोज की छियै भोज तऽ वएह वस्तु छियै जे सबके तृप्ति भेलै

आओर सभठाम नहि छै भोजक महत्व आओर यू पी सभमे ओते जाइ छलियै देखै छलियै तऽ एलै डाहि देलकै चल एलै अपन आब होइ छै कोनो होटलमे दू गो चारि गो पाँच गो अपन जे छै से खेलकै खेलकै नहि खेलकै लेकिन भोजक महान जता जे छै भोजक प्रधानता अहाँके मिथिलेटामे अछि हमरा अहाँ ओतऽ जँ श्राद्ध कर्म शास्त्र सम्बद्ध छियै जकरा अहाँ अन्न ओकरा बर्बाद भेनाइ बुझै छियै ओ फेकेनाइयो एगो शास्त्र शास्त्र सम्बद्ध बात छियै के शास्त्र में इहो छै कि हाँ। फेकनाइ जे छै मतलब जे अहाँ कहै जे- छियै जिनका वेस्ट भऽ जेनाइ हम्म, ओहो बहुत जरूरी छै अपना सबके तरफ नहि बाबा हाँ, हाँ, हम्म। कुमरा के बात ही भेले आ बाबा एगो इहा चीज से सवाल छै कि आइ काल्हि सुनि रहल मतलब देखे रहल छी तऽ हमर सबके ट्रेंड मतलब हमरा सबके जमानामे चलि रहल छै कि द्वादशा दिन कहै छलै चूड़ा दही के भोज बड़ा मतलब जरूरी चीज छै हाँ। आइ काल्हि देख रहल छियै रसगुल्ला पूरी सब्जी सब मतलब राइटी के अपन जे जते भऽ सकै जकरा सब चारि रंग के सब्जी ई सब बड़ आइ काल्हि देख रहल छियै चलि रहल छै तऽ एहिमे अहाँके की मानना है कि चूड़ा दही होयके चाही या फेर इएह छै देखियौ होयके चाही चूड़ा दही प्रधानता छलै मिथिलाके अहाँके चूड़ा दही सबसँ प्रसिद्ध छियै

मुरई आ मुरई हरा मिरचाइ आ मुरई चावल मुरई तऽ ई सब तऽ चूड़ा दही प्रधानता अहाँके मिथिलाके एक छी हाँ एक नंबर भोजन चूड़ा दही हम्म, लेकिन आब समस्या आबि गेलै कि ओहि समय मे ई छलै एकटा हमरा खुटा पर रहै छलै पाँच गो सात गो महीस दूध अपराध होइ छलै लोक हाँ दूध अपराध होइ छलै एतेक रुपैआ नहि रहै जे हलुआइके बजा कऽ अनतियै हँ आ रसगुल्ला छानैबतियै सेहो बात नहि रहै चूड़ा दही सुगम आ सस्ता भोजन मिथिलाके प्रसिद्ध उएह छलै हूँ बुझि गेलियै ने तऽ ताहि दुआरे एकादशा के भात आ द्वादशा के चूड़ा ई मिथिला के मानल छलै तऽ श्राद्धमे आब दहियो जे अहाँके छै ने दही आब आबऽ लगलै दू नम्बर हँ तऽ जही जे दू नम्बर आबऽ लगलै तऽ लोक खाइसो कतरे लगलै पहिले दस दस तोला अकेले अरे बा

कीन मे घैला मे दूध आनि कऽ अपना दरवाजा पर उठलक पौरलक अपने से टोला मे पौर कऽ दही जमेलक ओ दही होइ छलै खाय वाला ई तऽ किराया पर का दूध अबै छै सबटा मशीनरी वाला दूध अबै छै मशीनरी दही अबै छै तऽ बाबा एहि से एगो एगो एगो अपने सबके मिथिला मे चूड़ा दही नाम से एगो कंपनी खुलले हँ हाँ। मतलब कंपनी की छै अपने सबके आसपास के छियै हँ, ओ अहाँके की करै छथिन कि तौला मे जे दही छै ओ हँ। खुद पोरि के जेना अपना सब पहिले पोरे छलियै ने हँ। ओनाही पोरि के अपने सब कोरथु गाँव मे हुनकर भऽ रहल छै निर्माण हँ। मतलब ई सब करै छथिन काज और ई समाज के लेल एगो दही जे छै जेना छुटि गेल छलै ओ चाहे छथिन कि दुबारा ई समाज मे दही हँ, के महत्वता बढ़े और सब आदमी दस तोला जे पहिले खाइ छलै से किछु नहि तऽ छओ तोला खाइये करैया हँ। तऽ ओहन चीज एगो स्टार्ट केलकै अपना सबके तरफ चूड़ा दही नाम से ओ दही जे अपन दही रहतै अपन पोरि के हम देखले छी तें बता रहल अपन पोरला से नहि हेतै लेकिन दूध जहन अपना मालक रहतै तखन ने छी। हाँ, अपन मालक आने छथिन हँ ओ जहन रहतै तऽ अखनो लोक हेतै अखनो ना हाँ। तऽ अगर अगर अपना सब अखनो अगर भोज कर रहल छी और किनको इच्छा यऽ कि हम मटका वा- मतलब अ, घैला वाला दही या फिर झाँच हो मतलब ई सब पोरल अपन हाथ से पोरल अपन गाय के अपन महींस के अगर खाय चाहे छी तऽ अहाँ सब चूड़ा दही डॉट कॉम जकर नंबर अहाँ के सेहो देख रहल छियै तऽ एतय जाके ई नंबर पर अहाँ जाके कहि सकै छी हमर मिथिला के बौआ नाम लेबै तऽ अहाँके ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट से मिल जायत और काफी बेहतरीन चीज एलै हँ मिथिला मे पहिला बेर मतलब पहिलुक बेर काज भऽ रहल छै चीज के ऊपर कि समाज से जुड़ल काज छै तऽ एहिके अहाँ सब समर्थन कनि दियौ और बाबा जे आब भोज भात होइ छै ओहिमे मटका मतलब जे ई कहै छै घैला वाला दही सेहो आबऽ लगलै हँ तऽ अपना सब मंगा सकै छी अगर अपना सबके भोज होइया किछो घर में तो मंगा सके छो तो से ट्राई करके देख लियो हाँ नहीं। देखियो अब अगर ओकरो- लागे छे कि पहले जमाना अगर लौटा सके छियो चीज का अगर द्वादशा दिन दही का अरेंजमेंट भ सके या त आदमी ओहे मायने देखियौ, नहीं करे छे ओ जे अहाँ पूर्व ब- समय के जे चूड़ा दही पर विवेचना करबै हम्म। तखन तऽ समाजमे बहुत रास सुधार करऽ पड़त जेनाहि धान गहूम के दौन काटे के लेल थ्रेसर में ब्लेड होइ छै तेनाहि चूरो दही खाय के लेल मुंह इंसानो के संग में ब्लेड होइ छै जकरा दांत कहे छै तऽ बहुत रास लोक हैया एहन एहन बैसल छथिन हुनकर पहिले ब्लेड व्यवस्था करू ने तहन ओ चूड़ा दही आ समाज में चलत ब्लेड ओ तऽ ओ तऽ आब जे रसगुल्ला सब कहै छियै ओ सामाजिकतो किछु मजबूरी बनि गेल छै एहन एहन बिना ब्लेड वाला हाथे में सार के थौआ कऽ दै छै ना तहन दब दऽ दै छै तऽ बाबा ई सब अपना सब छोड़े छी अगर दही के मतलब अगर बदलाव भऽ सके ओ दही अगर बढ़िया छै तऽ अहाँ सब यूज करू ओकरा एक बेर मंगा के देखियौ और बहुत बेहतरीन छै हम खेने छी और इनको से खिलेबे तऽ इहो सब पता कऽ लेथिन तऽ अहूँ सब अगर हेनाइ यऽ तऽ अहाँ से नंबर पर संपर्क कऽ के ऑर्डर दऽ सकै छी भारी मात्रा में अगर 200 तोला देना है तऽ सेहो दऽ सकै छी हुनका से बात कऽ के सबटा चीज अवेलेबल छै आइ मार्केट में अपना से कनी हल्का सपोर्ट करे के जरूरत छै आ चूड़ा हाथ कुटल के दे छी चूड़ो दै छथिन कुटा हाथ कुटल दे छी हाँ ओ कोन दिन कहे छै कोन दिन कुटल छै चूड़ा आबै छै कतरनी चूड़ा के किछु कहै छै। मिल कुटल दे छी हर चीज अपन अपन हाँ। सब बना रहल छै कर रहल छै मिथिला में बहुत चीज हेतै जे बना रहल छै चूड़ो कुटल दऽ रहल छै लेकिन पास के पता नहीं है तऽ बाबा ई चीज से रिलेटेड एगो और जानकारी कि आइ काल्हि जे छै ने किसान के लऽ कऽ बड़ा सवाल उठि रहल छै कि किसान के बड़ा स्थिति खराब छै बिहार मे बिहार के हमरा लागैए पूरा इंडिया मे खराब छै जेना एखन कई दिन पहिले हम सु- देख रहल छलै गाँवे मे रहौं हम तऽ दस दिन पहिले के बात छै ई, बहुत ज्यादा रौद रहै तीन दिन चारि दिन पहिले के बात हाँ तऽ रौदी घोषित कऽ देल गेलै हम एगो वीडियो सेहो बनेने छी रौदी के ऊपर तऽ बहुत ज्यादा दिक्कत होइ छलै किसान के पटबैत पटबैत थाकि गेल रहै आब एते बारिशे हुअ लगलै कि बाढ़िके हालात भऽ गेलै हँ तऽ ई मे किसान की करतै नेचुरल छियै सब सबटा प्राकृतिक चीज छियै किसान तऽ मारल जाय दुनू तरफ से तऽ केना किसानी के अहाँ देख रहल छीयै से किसानी आब उएह करै छै जकरा कोनो व्यवस्था नहि छै रिस्क काज छै ओ जहिना कि जे अहाँके जुआरी नहि होइ छै ओकरा अहाँ किछु करबै तऽ जुआ खेलेबे करतै तऽ हमरा यदि आइ किसानी से जे हटि जेबै तऽ आखिर हम जेबै कत जेबै कत बिल्कुल लाचारी छै जे हमरा ओ खेती करऽ पड़ै छै आ हमरा ओ सबटा मौसमक मारि सहऽ पड़ै छै काफी नुकसान होइता है तेमे नुकसान तऽ होइते छै ई एक महीना के रोज में जे कमेलिए हँ की होइए चारि दिन पहिले तक ग- फसल जड़ल हँ। हाँ आ फिर देखियो आ चारि दिन बारिश भेल हँ पाँचम दिन हर पत्र पत्रिका न्यूज चैनल देखा रहल यऽ बिहार में बाढ़ि बाढ़ि आबि तब किसान आ परेशान यऽ चारे दिन में जे जड़े छल से आइ चाहे पाँचम दिन डूबे यऽ हमरा के सब किसानी के यह यह हालत छै। अहाँ सोचि सकै छी कते लाचार छै किसान तऽ बाबा ई किसान के तऽ बात मतलब एहिके बादो लै छी ई हाथ मे एते देर से देख रहल छी अहाँ जे तमाकू रगड़ि रहल छी तऽ नुकसान देह छै अहाँ रगड़ने जा रहल छी, पाँच मिनट से देख रहल छी हम तऽ ई की? नुकसान जे छै हँ लेकिन कनिए गो से जे रहलियै ओहि संगत मे बुझलियै ने तऽ आब जहिना पाँच गोटे बैसल छियै तऽ नहि किछु भेलै तऽ हौ कनि दहक तऽ कनि दहक तऽ बस भऽ गेलै ओ रगड़ि देलहुँ हाथमे कनि दऽ देलियै समयो पास भऽ गेलै एकरा टाइम पास सेहो कहै छियै खराब तऽ करबे करै छै खराब करै छै तऽ की करबै टाइमो ने पास केनाइ छै खराब जखन करतै तखन अखन अपन समय बीत गेलै दू गोटे के अपन जे छै से गुजर एहिमे चलि गेलै दोसरे के दऽ रहल छथिन आइ रे बा। हँ धिया पुता के कहै छियै हमहूँ सब जे खराब करै छै नहि खो हँ, कहै छियै नहि खो खराब करै छै आ अपने खाइ छी बहुत धियो पुतो को खुआ खुआ कऽ मतलब एगो और सवाल छै कि धर्म से लऽ कऽ कि अहाँ सबके टाइम पर रामायण सब महाभारत सब एहि सबसँ बेसी जुड़ाव रहै आब जे नया पीढ़ी एलै हमही सब लऽ ली हमसब अहाँके रामायण सब स्टार्टिंग मे जे देखलियै से देखलियै आब अखन सिर्फ की देखै छियै ककरो फिल्म देखलहुँ ककरो एहन गलत चीज सब ज्यादा देखै छियै पसन्द केलहुँ तऽ एहिके बारेमे अहाँके की मतलब राय यऽ जे केना की धर्मके लऽ कऽ जे देखियौ केना बचायल जाय एहि चीजके पहिले रहै दलान पर पाँच गोटे बैसै ने कोनो दरवाजा पर मे जेनाकि हमरे दरवाजा पर जे छै जतेक बूढ़ बुजुर्ग रहै से बैसै नवजुवको ओहिमे रहै धिया पुता हमसभ रहियै हमहूँ सब रहियै ओतऽ रामायण होय महाभारत होय जकरा जे पढ़ऽ अबै आ केओ तासो खेलाय ओहिमे रहै जे दू दू जोड़ी तासो चलैत रहै एहन बात नहि नहि चलैत रहै लेकिन जाहि जाहि लाइन के रहै तासो यदि ओ खेलाइ छलै तऽ महाभारत जे ओतऽ पढ़ल जाइ छलै से तऽ ओकरा कानमे जाइ छलै ओ तऽ किछु सुनै छलै तऽ ओकरा एक दू पाँति सभके अबै छलै आबक युगमे से नहि छै एकै गो टीवी खोलि दै छै आ कि मोबाइलोमे ओ फिल्म चलैत रहै छै हरदम जानलियै ने उएह कहलखिन हमरे बूढ़ा अहिना कहलखिन जे एह पहिले छलै जे कहलकै जे प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा पहिले बाल बच्चा जे उठै छलै तऽ माय बापके प्रणाम करै छलै आब कए गो धिया पुता छै जे माय बापके प्रणाम करऽ जाइ छै अहाँ देखा दिअ एहि कातसँ ओहि कात तक कहलहुँ तऽ दू गो चारि गो छोड़ि कऽ पाँचम नहि भेटत हम ताहिपर मे कहि देलियै रहियै तऽ हम सभ दिनका बकेटा हम कहलियै हले भाय साहेब पहिने नहि रहै तऽ दोसर कहै छथिन कि आओर बात छलै तऽ रोजोके कर्तव्य होइ छलै ने चौथे पहर भूपनिस जागे बाप पहिने जागि कऽ बैसल रहै छलै जे बेटा अबैत हैत गोर लगै लए अखन कए गो बाप छै ते तरह हँ हम कहलियै ओ ओहि युगमे छलै आब से सब नहि छै तऽ आब की छै हम कहलियै आब एके नियम एक व्रत ने माँ आ पत संग देखौ रोज सिनेमा आ दुनू प्राणी घरमे बैसल सिनेमा देखैया कोनो बात नहि छै हँ? बच्चा अपन घर में दोसर घर में देख रहल दोसर छै। घरमे देख रहल यऽ माय बाप दोसर घरमे देख रहल यऽ तऽ धर्मके जे छै पहिने सब घर मे रामायण पाठ होइ छलै हम्म। सब ठाम सबके सुनऽ कान मे अबै छलै हमरा सबके मंदिरो पर रेकॉर्ड बजै छलै हँ भोरे अखनो हनुमान चालीसा चलै छै ने सीताराम हँ, चलै छै ने सीताराम देखै चलै छियै छथिन। ने हम्म, तऽ से अबितऽ पहिने रामायण चलै छलै हम्म, जे पूरा पूरा कैसेट रामायण हँ। चलै छलै तऽ दू लाइन चारि लाइन सबके अबै छलै रामायण एहन बात नहि नहि अबै छलै आ अखुनका नवयुवक के रामायण पढ़लो नहि होइ छै जे बी ए पढ़ल छै तकरा सही बात छै मास्टर साहेब छथिन ने हिनका यदि कहबनि कनि रामायण कहतै हमरा पढ़ल कहाँ हैत हम गीत तऽ गाबि देब रामायण नहि पढ़ल जहन कि एतेक सत्संगमे छथिन तऽ धर्म के कतौ ने कतौ अहाँके देख रहल छै जे विलुप्त भऽ रहल छै हँ धर्म विलुप्त भऽ रहल हन। धर्म जे हमर अहाँके मुख्य छी से जा रहल जा रहल छै हँ तऽ धर्म के बचाउ और कनि बच्चा सबके जहन पढ़बै छी तऽ ओकर साथ साथ धर्मो से जोड़े के कोशिश करू रामायण पढ़ाओ महाभारत पढ़ाओ संस्कृत से जोड़ू अपन सबके समाज से जोड़ू आनू गांव एक बेर मिलैयो सबसँ बाबा सब जब मिलथिन तऽ एनाही एखन जहन कि पहिले- किछु नहि तऽ दस बेर एखन तक रामायण के कोनो कोनो चौपाई सुना देलखिन हँ एहि बीच मे अहाँ स्कूल जे जाइ छलियै हमसभ चौथा पाँचवा से संस्कृत हमरा सबके दै छलै तुमेव माता च पिता तुमेव कहै छलियै ने हँ अखन की अखन जे विद्यार्थी पहिने स्कूल जाइ छै तऽ कहै छै टी ए टी कैट कैट मने बिल बिल्ली

एहि चीजक ज्ञान नहि दऽ रहलै है पहिने तऽ कुल मिला के बात ई छै अहाँ सब बच्चा के पढ़बै छी बहुत नीक बात हमहूँ सब मतलब हमहूँ सब पढ़लहुँ लिखलहुँ पप- पिताश्री पढ़ेलकै लिखेलकै लेकिन ई समाज में जे छै ई समाज से जुड़ना ओतबी जरूरी छै जते जरूरी कि बाबा सब के मतलब हिनका सब से चले पड़ले पिताश्री सब से पिताश्री के आइ के बच्चा सब सब एक दूसरे से जुड़ के रहथिन तऽ धर्मो बचल रहतै और सीताराम के नाम जेना चारि चौपाई अहाँके बीच बीच में चौपाई अहाँके देलखिन हँ रामायण के और श्लोक बदलखिन हँ बहुत सारा बदलखिन हँ तऽ ई सब जखन हुनका नॉलेज रहतै तऽ इहो चीजसँ जोड़नाइ बहुत जरूरी छै बच्चाके तऽ आइके लिए बस एतबी करै छी आओर लै छी बाबा सबसँ प्रणाम आओर करै छी बाबा गोर लागै छी फेरसँ आओर ढेर सारा आशीर्वाद दियौ जे हमर काज राज एनाही चलैत रहै ठीक छै तऽ अहाँ सब कऽ दियौ लाइक शेयर आओर सब्सक्राइब आओर ढेर सारा प्यार दियौ आओर कनि अंधेरा भऽ रहल छै तऽ एहिके लिए लै छी आइ आशीर्वाद अहूँ सबसँ आओर ज्यादा ज्यादा शेयर करियौ तऽ बस आइके लिए बस एतबी धन्यवाद